Nama ulun Raiza Adelia, ulun perwakilan dari SMP Negeri Sembilan Banjarmasin untuk mengikuti lomba bapandung Festival Tunas Basa Ibu tahun dua ribu dua puluh lima nang bajudul Tapacul Gigi di sebuah kampung mengadakan perlombaan untuk ikut merayakan Hari Kemerdekaan Negara Indonesia pada tanggal tujuh belas Agustus Dan lomba-lombanya tuh banyak banar. Tapi nang paling diketujui kakanakan tuh sudah pasti lomba makan karupuk. Gara-gara ujar inya kanyang, habis itu misalnya manang dapat hadiah pulang. Jadinya ada kakanakan nang paling pangarasan di situ tuh, namanya tuh Udin. Inya tuh padahal giginya tuh lagi guyang, tapi tetap ai inya handak umpat lomba makan karupuk. Jadi inya bapadah ai wan mamanya. Ma, ulun umpat lomba makan karupuk lah. Kada, kada! Apa nih umpat-umpat kaitu? Gigi tu lagi goyang, kena tapacul manangis baadunya wan kuitan padahal surang jua nang meulah gawi. Kadanya pang ulun manangis, baya karupuk kaitu haja. Pian nih kaituan lalu, mun anak umpat ini pasti kada dibolehi tarus. Uma din, bila jar kuitan kada tu kada. Coba pang dipadai sakali tu maasi. Pokoknya ulun anak umpat, kada tahu. Humm, pian nih, semalam anak umpat lumpat tahun semalam tu kaya itu jua kada dibolehi. Humm, dua tahun sudah ulun kada umpat lomba makan karupuk. Ku tukarakan nang sapuluh karupuk. Tapi jangan umpat lomba kaitu. Hmm, gigi tu lagi goyang, Dinai. Kena dulu pas sudah gigi tu baik, hanyar umpat lomba-lomba kaitu. Kada, ulun umpat tatap. Hmm, biar pian sarik gigi apa aja, tetap ulun umpat ke situ. Uma lah, Din, ngalihnya merusi ikam nih. Ko pina ku masukakan pulang ikam ke dalam parutku nih, bila kada maasi. Ulun ganal kaini, kawa lah pian masukakan ka dalam parut tu. Hah, umpat ulun lah pulang baitu, sakali aja ma. Kada, jarku kada, kada. Hah, aku handak bajalanan ma abah, umpat kah? Nyaman kam kada umpat lumba-lumba kaitu, kena mun kalah manangis baduan kuitan jua. Kada, ulun tinggal aja di rumah manjagai rumah, kada bakalan pang ulun umpat. Iilah, awas jika misalnya umpatlah kubuat ikam ka dalam parutku nih. Iiha, basiap ja sudah pian. Sakalinya pas Mama Udin lagi basiap, Udin nih manalipun kakawanannya. Ujar Udin, Ai kakawanan, kita umpat sih lomba di lapangan tuh. Banyak lombanya, aku handak umpat tu pang lomba makan karupuk, mamaku handak bajalanan. Pas mamaku tulak aja lah buhan ikam kasini, jangan pas mamaku balum tulak, hara wa maku disadiki mamaku. Kaitu, sakalinya pas mama udin handak tulak, kakawanan udin ni sudah manunggui di muka rumah. Lalu ai mamanya ni basasarik lawan udin. Udin! Kanapa tu kakawanan ikam di luar mahadangi? Hee, aku sudah kece banar nah batopi-topi kaini, ikam pulang mamauki aku lah? Hee, kadada. Kam di rumah aja, awas ikam turun lah. Apa sih ini topi ulun, pian nih? Huh, ulun handak mamainan FF lawan babuhanannya, kadanya pang kaitu. Pian nih pitnah haja wan ulun. Ulun tuh handak mainan FF, pian handak umpat kah? Sini topinya, aku bagus betopi kaya ini. Huh, kada, kada, kada tahu dibasa lalu nih membawai kuitan main FF. Kuitan ni sudah sari-sari kaini, diulut-ulut kaitulah, kada baik lalu. Awas ja misalnya ikam turunlah, kubuat tu pang ikam ka dalam parutku. Hiih, hiih, kada nah, kada, kami di rumahan ja. Pas Mama Udin sudah tulak, si Udin ni langsung ai lawan kakawanannya babukahan ka lapangan. Imbah ngitu, sakalinya pas sampai di lapangan, Udin ni langsung maremehakan karupuk, jar Udin. Uma, karupuknya halus banar. Lima tagu gin kada sampai aku ka itu. Oh, disambat mamaku lah aku tapacul gigi. Halus banar karupuknya, sudah pasti manang nih aku juara satu. Igutan partama, si Udin nih kada marasa apa-apa. Igutan kadua, Udin nih tapikir-pikir Syahrini. Ujar Udin, misalnya manang nih bisa bapoto wan Syahrini, jadi inya tuh handak manang. Igutan katiga, makin gancang inya migut. Imbah ngitu, Mulai ngilu sudah giginya nih, ikutin keempat, masih nyali hati karupuknya. Uma, badarahan sudah. Langsung ai Udini sambati wan kakawanannya. Ii, ayam marigat, marigat, ujar. Langsung ai Udini manangis. Kalinya pas sampai di rumah, mamanya tuh langsung basasarik wan Udin. Udin, aku bulik bajalan lah, malihat ikam kadada di rumah. Eh, kepintaran ngini. Manangis kalo kala pasti. Mun kada gigi tuh tacabut. Manangis wan aku bapadah. Sana, badu wan kakawanan ikam nang mambawai ikam tadi. Kadanya, ulun disambati wan bubuhanannya. Ulun disambati wan bubuhanannya, baadu wan bubuhanannya lah. Magina disambati. Uuhh. Lagi disambati lo ulun kakawanan. Makanya jar kuwitan tu jangan umpat tu jangan. Kada baasian banar. Babasu muntung sana sudah. Limbuh darah di muntung. Marigat lalu. Pas Udin babasuh muntung, mamanya ni bamamamai. Jadi, buhannya ai, maasi lawan kuitan itu tamasuk adab jua. Sesuai awan ajaran Islam, urang Banjar tu kuat banar mananam akan budaya babakti lawan kuitan. Amun nang kaya Udin tadi, ngarannya urang nang kada maasi lawan kuitan. Sampai sini aja lah kisah bapandungun hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.